Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Burger King, Amrita Footcare and Wellness Centre, Valletta Glass, Ferrara Casa, Mayoka Spas,

Spa facilities on every visit. U illum fuq kellimni għandi lil Destiny. Hello, Destiny, kif int? Alright, int ok?
Jien alright, jien għalaw inti alright zgur. Jien għalaw inti alright zgur. Helwa. Destiny, inti issa għandek kem? Issa għandi 21.
Issa 21, issa kbirti. Issa adulta, issa mara. Għadhom jassoċjaw kien nis ma' għax aħna rajnik tikber. Tajjeb, rajni tifla u f'daqqa waħda. Rajna l-ġerni tiegħek u f'daqqa waħda mara għadhom in-nies jassoċċaw kek ma' destini tifla jew taħseb li kulħadd kiber miegħek isu. Ħanajdlek.
Ovvjament, illum il-ġurnata nħoss li people settled, ġifiri they understand li għandi 21 u Jekk ħa noħroġ, ħa jarawni noħroġ, jekk eżempju jien naf qiegħda ma' sħabi ħa nieħu drink, as in mhux ħa jqogħdu jitkażaw u hekk, però naħseb l-iktar żmien fejn ħassejt li eħe n-nies jarawk għadek qisek żgħira minn twelv, mindu mort il-Junior Eurovision, u mbagħad qisni l-qelba ta' eighteen, seventeen, nineteen, hemmhekk it was a bit of a, it wasn't a struggle ta' ġifieri biex ngħid, però qishom in-nies kif ħa naqbad ngħidlek, żammew ftit li għadha żgħira u hekk qed tifhem. Kif qed tilbes għadha żgħira. Eżin qatt ma ħassejta to an extent fejn batejt jew għattu fħi ma rridx qatt ma ġratli to that extent. Imma ġieli ssib eżempju ftit anzjani fim ta' dom jaraw, oh kemm int ħelwa jiġi qabdu lek wiċċek. Imma still cute fimt. Eh, fil-fatt inti
mhux ħanajdlek ħadd ma kien jafek imma kienu jafuk in-nies ta' ġewwa tajjeb. F'daqqa waħda mort il-Junior Eurovision f'qajt kull mem U ġejt Malta u kulħadd jaf minn int, you know, ehm, isem partikolari, look partikolari. U naħseb illum il-ġurnata kull fejn tmur, naħseb kulħadd jarfek. Iva ta' zin. Kif taf, kif taf fetwa kek dik, anki li kontet tikber meta kek 12-13 l-lum il-ġurnata, kif taf fetwa? If I have to be honest, ma, ma ma ngirgirx sewwa, as in ma qatt ma kelli perjodu f'ħajti li qed irrid nieqaf għax ma jistax ikun hu hekk, anzi qisni I took it with a pinch of salt u għedt li Lallu n-nies tipo meta jarawni jridu jieħdu ritratt miegħi u qishom they get inspired, ħafna ħafna girls tipo tal-età fejn they're a bit insecure u hekk kienu meta jarawni they feel hekk empowered and it was something nice li qisni jien hawn nikber u t-tfajliet, ħa ngħidu hekk, iktar tfajliet li bdew jitilgħu tipo they look up to me u anke jibgħatuli kif tagħmel hekk u kif nixtieq nibda nkanta whatever. I mean it's something nice li you grow up um, and you're acknowledged sewwa um, u n-nies iħarsu lejk bħala inspiration, mm -hmm. ġifiri, it's something very nice. Ovvjament, un bat kienem ċerti drabi fejn jina ħriġt, ma' sħabi u insib nies fejn jarawni fit-triq eżempju u mhux għax inkun maġla għax qed nitlaq dak il-ħin imma però sħabi ovvjament ikunu jridu imorru ċertu post u ikun hemm nies li jiġu jkellmuk u mhux ikellmuk jgħidulek proset nawgurawlek imma mbagħad jibdu storja. Iva, iva, iva. Ovvjament qatt ma Għajn, għat ma rifjutajt. Ma tkunx pastaza. Eżat, għat ma kont pastaza. Pero ħeġi li ġrat li li ninserta nis fejn ikunu jridu jitkelmu ktar fil-profond. Imma ma naraħis ma narħix essaċ li affetwat li ħajti għax tipo jena. Inti ħana li kider il-karattru tijak u kol, inti grounded ħafna. Thank you.
Tider fajla li umli li għal-kem mandek del popolarità tidher li ma telgħalekx għal rasek li jiena naħseb hija waħda mill-iktar affarijiet importanti meta tikseb dil-popolarità. Ġifieri ċerta li ssib il-ħin biex tkellem il-kull min jieqaf biex ikellem. Ġifieri jekk tarawni.
Kelmuni.
Kelmuni. Kellimni.
Il-podcast ta' gwida. Ejja nitkellmu naqra ehm, fuq xaġa li ovvjament inti għaddejt minna xi ftit snin ilu li hija l-X Factor. Tajjeb. Yes.
Ehm,
wara li erbaħt il-Eurovision, ovvjament, kienet naqra ta' riskju li tajt ħan għamel l-X Factor. X'kienet hekk li ġellek tajt, ah, ħa nikkompeti?
To be fair, ħankun onesta, is-sena ta' qabel kont eh, tlajt l-expect, eh, mhux l-expecter, kont tlajt il-Eurovision ma' Mikela bħala backing vocalist tagħha. Mhm. U dak iż-żmien il-expecter kien maqut mal-Eurovision. Allura meta tlajt u esperjenzajtha ma' Michela, għad l-unika mod biex jiena nitla' l-Eurovision hija li jiena nidħol f'X Factor. F'X Factor, brava. Però meta ġej ta' Sì u No, kelli ħafna battalji ġo fija għax I was like, ifhem, it can go both ways. Jew imur tajjeb li nasal biex nirbaħ jew inkella tasal fil-finali jew anke qabel u jien naf ikun hemm xi ħadd li forsi n-nies ħabbew iktar, jew nisa u potenzjal fihom iktar. Ġifiri dejjem, from the very beginning kelli dik il-biza, ġifiri wara li ġejt lura, and after all that thinking, my first priority was li tipo jekk ħan nidħol għall-X Factor, irrit nkun preparata li hemm telfa u hemm rebħa. Ġifiri dik dejjem, at never, it never left my mind. Għaxet, tipo, jekk jiena ma nirbaħx, umbat, tipo, kif ħanħosni jekk ma nirbaħx, mhux għax hi xi ħaġa ħażina, però ovvjament tkun għamilt ħafna affarijiet f'ħajtek, qisek xorta jkollok dik il-biża' u l-anzjetà li. Riskju.
It can go sideways, which is never a bad thing, anzi ġieli ngħid li meta ma tirbaħx, qisek you work harder for the next. Mm. Ġifiri, it's not always a bad thing li ma tirbaħx. Infatti, kienem konkors li jina tħalġo fih wara li rbaħt qabel u mar konċer baħt u ġejt it-tielet, ġifiri. I mean, it didn't stop me, anzi, I went further in my career, anzi, and it need to push myself more, għalli the next thing I'm, I'm going to do, I make sure li I nail it and I'll do better, fimt? Eżatti.
Imma, eħe, Imma mbagħad kien eh. the best experience of my life. Vera. With the ups and downs, ġifiri, u l-biki, u l-eċitament, u kollox. Imma it was the best experience of my life. L-X Factor.
Ija. U mill-X Factor, umbat, inti mort Eurovision. Yes.
Pero Eurovision kif tkellimna ma tantx kienet ehm, esperjenza. Eja ngħidu kif forsi immaġinajta ħa li f'moħħok kif tkun. Tkellimna ħafna fuq għadi. Ehm, Għidilna l-fejn ma ħadtx daqshekk pjaċir daqskemm forsi xtaqt jew ħsibt. Mela, biex to start off with, jiena meta tlejt ma' Michaela kont as her backing vocalist ma kellix dak il-pressure li kelli meta tlejt waħdi sewwa. Allura in my mind qed illallu kemm ħa nieħu pjaċir għax ta' Michaela vera ħadt gost u kont relaxed u whatever. Imma meta waslet għas-CNO u kienet my turn, to go as the lead artist. Jina qatt ma kont tifla beżana jew persuna li nibża xi kolli xi ċerti anxieties u hekk, ġifieri as in dejjem ikolli ħafna eċitament qabel il-performance, dik dejjem, ġifieri għadni sissa anke jekk ikolli gig ta' one song, two songs. Ma dik xi ħaġa tajba.
Ikolli friefet li ma nistax nispjega. Le le le, ismani, jiena anki dan, dan il-podcast li nagħmlu sena, xorta fuqhom, fuqhom, xorta qum ta' filgħodu b'ċertu ansjetà. Imma I call that the good anxiety. No, definitely, definitely.
Dak l-eċitament. Eċitament.
Eżatt.
Imma malli tipo wasaltem, the preparation was fun. Kienet hectic u ovvjament it was a bit stressing mhm. għax Kuljum kellna xi photo shoot, kuljum ħafna interviews u l-problema li sibt fl-interviews mhux biex nagħmilhom, il-questions kienu dejjem l-istess questions, as in f'moħħi għadt kieku għamilna ħamsa interviews u tajbin kienu jkunu biżżejjed to be shared u jkun l-istess ħaġa għax billi għamilt ħamsin interview u l-istess ħamsin interview ngħid l-istess affarijiet Jisa god boring, you know what I mean? Nifem li emmek il-ġurnalisti som kolla jkunu jridu naqra minn kullħat, għax dir fans, gbar, ġifiri dir ek naħseb l-aħjar fans li jista' jkollok għax they're obsessed with e, each and every artist. Imma at the same time, meta jkollok 18 u koll, jisek. Ta' 17-18, u xin. Irbaħt ta' 17, un bat, eħe, eżatt, un bat kont għalaqt naħseb li jtin jew kont għadna ħan għalaq, ġifiri. Tħossok overwhelmed. Sewa, mbagħad meta tlajt hemm fuq, ovvjament, kont tlajt during COVID, ġifiri ma stajt nagħmel assolutament xejn. Kelli niqpa fil-kamra msakra kuljum, la għamilna tours, la għamilna excursions xejn, ġifiri jien għamilt Ġimgħa tiegħi twenty days ġo kamra mafqula, kull jum li noħroġ mill-hotel irrid immur nagħmel swab test, jiġifieri mnieħri ma ngħidlekx x'ġaralu. U eħe, the hype li dejjem qegħdin first fil-betting u It was, it was overwhelming għax qisha, qisna minn Malta mbagħad qisna x'destin aħna trebbaħna, aħna trebbaħna, aħna trebbaħna. U naħseb dak ikkrea ħafna, ħafna responsabilità fuqek ukoll. Eżatt. Eħe, kelli ħafna, ħafna. That was my main, my main hekk, fejn jiena għedt, Issa jidher tipo ħa ninżel Malta u kulħadd ħa jkun ferħan jew ħa ninżel Malta u tipo ħa jgħidu. Tibża' li forsi ħa tinżel Malta u kulħadd tkun iddiżappuntajt lil kulħadd qisek. Eħe u tħossha naqra ġo fik as in xorta inħoss li kien ilna ma niġu daqshekk tajjeb as in bħala placing però il-fatt li tmur hemmhekk u kulħadd destiny għax hemm ċans li she's gonna bring it home. Eh, u mbagħad ma tirbaħx jisek tajt I let mm. my country down in a, mm-hmm. in a way, fimt? Mm-hmm. Mhux għax you let them down, but the expectations were too high. Mm-hmm. Allura jisek bla matrit jiena bdejt ngħid Kull darba li jkolli rehearsal jisni għall-Maltin, għall-Maltin, di kollox għall-Maltin. So it was overwhelming. Mbagħad it-team kienu stressed ħafna għaliex ukoll they had riedu iżommu mal-expectations, kienu dak it-tip f'nofsa lejl jiġu jqajmuni biex nipprova xaru make-up. U if I have to be honest with you, it changed me as a person. Meta kont hemm fuq, aħe, I was a bit changed hekk, jiena vera persuna ferriħija u eh, vera eh, relax. Eh, u ma nistressjax ruħi, imma fuq ġabuni jisni l-indannata, jek ma nafx nistax nejda, ma mhm, I was like. Dejjem bin-nervi.
Dejjem bin-nervi, jisni naħta fil-kulħat, imma ovvjament Nasal hemmhekk, interviews, f'nofs ta' lejl iqajmuni nagħmel makeup u xagħar, iridu jbiddlu l-makeup, iridu jmiddlu x-xagħar, as in it was too much. U mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-pink dress u tal-white dress.
Dik kienet oħra. Ara, to be fair, ħankun onesta. Um, at that point ma stajt namel xejn. X'ħan għamel? Ma stajt immur lura fil-ħin u nbiddel li ma nilbisix dik il-libsa, as in it was beyond my control. Meta ħarġu u litteralment il-feed kollu kien fuq Destiny libset il-libsa wa qala' l-boots wa qala' hekk wa qala' hekk x'ki-, kif Għad libsuha. toqgħod taqrahom hekk il-kummenti?
Ħa nkun onesta, ma qrajthomx. Għax b'saħħti kemm jien b'saħħti, meta tkun hemm fuq tkun diġà overwhelmed b'kollox. Fraġli wkoll.
U għedt li jekk jien ħa noqgħod immur through every single comment, għalkemm ħa jkun hemm constructive criticism, which I accept u nitgħallem minnu, ħa jkun hemm nies li ħa jippruvaw iwaqgħuk ħażin, li ħa jippruvaw ovvjament jiżżuffjettaw bik, jiġifieri dik dejjem ħa ssibha, anke persuna li għamel, jien naf, anke kieku rbaħt kien ħa jkun hemm xi ħadd li mela, ħa jgħid mela, mela, Jiġifieri dik it's beyond your control. Imma qed jekk ħa naqra daw il-comments it's gonna affect my performances, my rehearsals, my interviews, everything involving Jura. Allura qed l-aħjar ħaġa ma naqrax għalkemm ġifieri ma tantx kelli ħin noqgħod fuq il-mobile honestly għax wisq affarijiet. Però, l-unika ħin li kien ikolli fuq il-mobile, niftaħ il-mobile u ħlief nara artikli għax Destiny waqa' l-boots u Destiny hekk u Destiny change of outfit u hekk, jiġifieri rajthom dawn l-affarijiet, imma at that point tant kont għaddejja minn affarijiet li I was like, ara, they're hating on it, aħjar, qed jagħmluni iktar famuża, l-kelma qed tiġri, qed jixxerjaw il-profile tiegħi, ah, thank you. Aw, ħa ngħidlek, jiena rajt intervista waħda tiegħek fejn inti għedt jiena nħossni sabiħa. U vera dak il-ħin għat wara li tkellimna, mort nfittixa. U ek, dawk il-klim ek jiena nħossni sabiħa. Dak il-ħin għat, għax ovvjament konna fumbat il-backstory tijak mhm. minn xiex kont għaddeja int mill-internal turmoil li kont għaddeja int mill-istress u li inti tfajla ta' tmintax-il sena kapaċi tieħu da kollu u xorta tpoġġi u tgħid u jiena nemmen li int ma kontx qed tigdeb dak il-ħin, ma kontx qed tgħid kliem li mhumiex hekk ħa ngħidhom biex nagħlaq ħalq kulħadd. Jiena nemmen li inti vera tħossok sabiħa għax inti Sabiħa minn barra, isbaħ minn ġewwa, tajjeb. Però dak il-ħin, ekkat, għat, għat, God bless her, għax, you're a very, very strong woman. U, xerqitlek ħafna, l-libsa l-bajda. Thank you.
Tajjeb. Pero nitkelmu kol issa fuq xin tamel issa. tajjeb, għax inti għatli, għatli mel jina dak iż-żmien kien l-ar żmien anke fil-pis kont l-ar żmien. Inħoss li meta kont jisni fil-Eurovision, jisek ju binġit ħabba l-istress u dak iż-żmien ovvjament qasbis kont tħalt Jiena meta kont qabel qabel il-Euro ġifieri żmien X Factor kont imur gym kuljum ukoll. Okay. Em, però malli rbaħt X Factor komplejt, però mbagħad daħal il-COVID, allura waqaft. Daqshekk. Imbagħad kellna shutdown ħadd ħadd ma Mhux nagħmlu hekk, xejn, mhux hekk, mhux dejjem hekk. id-dar, dejjem tintelaq, dejjem ma tafx ħataqbad tagħmel, u mbagħad ġie l-Eurovision, l-Eurovision ġabli ħafna stress u flok dak iż-żmien ovvjament ma naħsib Tajtin, ma kontx qed naħsibha kif naħsibha llum il-ġurnata. Llum il-ġurnata kif naħsibha nbidlet kompletament u flok dak iż-żmien kont ngħid issa rrid inkun l-aqwa tiegħi u hekk, qisni ma nafx, qed mhux intlaqt għax fil-verità dejjem kelli ħafna x'nagħmel, però ma tajtx każ lili nnifsi. I didn't love myself, I put everyone else before myself. U mhm. hemmhekk li ġrali. U mbagħad ġara tal-Eurovision, u mbagħad Wara li revision dħalt f'post ikrah? Eħe, fil-fatt għadtli, għadtli jiena wara l-wara kellek dan l-ħsieb ta' am I good enough? Eżatt.
Mhux it was never like as such am I good enough, it was always tipo issa x'ħa jiġri minni? Ħa nkompli. Mhix għax kont qed tibża', ġifieri, meta tgħid issa x'ħa jiġri minni, ġifieri bħala karriera? Iktar like the people huma jwiegħdu ħafna u għax issa ħa jiġri hekk u għax issa ħa jiġri hekk u issa ħa jkollok dawn l-opportunitajiet u hekk, u mbagħad tasal lura and like it's like nothing ever happened. U jien dik ħassejtha ħafna. Ħassejtha ħafna, infatti tant ħassejtha li ma rridtx inkon, mhux qatt ma għaddietli minn moħħi li naqaf inkanta, imma dak iż-żmien għedt jiena għandi bżonn break għax jiena f'ħajti qatt ma ħadt break, dejjem komplejt għaddejja u jekk mhux Malta nsiefer, jekk mhux X Factor mort Britain's Got Talent u mbagħad għamilt Sanremo, ġifieri I never stopped f'ħajti. Imma wara l-Eurovision I was like għandi bżonn nieqaf għax jekk mhux ħa nieqaf ħa ninbidel, ħa ninbidel bħala persuna, ħa ninbidel bħala karattru u jien ma rridx ninbidel għax jiena xi ħaġa li n-nannu għallimni huwa stay humble sal-aħħar anke tkun għamilt l-ikbar suċċessi stay humble u ferraħ in-nies ta' madwarek u meta jiena f'dak il-ħin bdejt narani li Minni xek. Mintix destini li taf. Ma nistax, ma nistax imur niltaqa ma' n-nis, and I fake it, għax ma nixek. Allura, għet għandi bżon niqaf waqaft la komplejt niproduċi mużika, la komplejt nidħol studio, and I was like, daqsek. Umbat meta tħoss li jisek in-nis li riduk tant tkun fil-Eurovision jisom umbat tasal Malta u jisom

Tipo, rejt. U inti għat li meta ġejt lura kellek relazzjoni li ma kienx. Ħadd ważabin. Ma tix titkellem fuqha, ma portax, portax, daw kulħadd jaddi minnhom qalbi kienet forsi naqra tossika għalik u jisek iktar bqajt tindifen. Naħseb mhux relazzjoni as such, even friendships. U friendships. Friendships. Għax il-relazzjoni tiegħi dejjem inżomma privata ma' kulħadd mhm. like jekk mhm. nkun f'relazzjoni I like to keep it as private as possible mhm. għax ma nħobbx li jitla' li xi artiklu jew xi ħaġa vera ma nħobbx. Imma friendship wise

Jekk jien, eżempju, kont ngħid. Kienu jgħiru għalik forsi u jgħiduk ċertu kummenti passive aggressive ngħidulu. Backhanded compliments more. Jekk jien, eżempju, kont inħares lejja u ngħid hmm, kemm nidher sabiħa llum, pereżempju, mhm. tkun ma daw it-tip ta' nies tismagħhom jitkellmu fuq nies oħra Tibda tgħid, Madoff, jiġifieri dawn meta ma nkunx magħhom jiena, dawn hekk jitkellmu fuqek. Allura tibda qisek tiddubita l-affarijiet u tibda qisek biex tħossok tajba qisek tmur għal għajnhom. U iktar u iktar ma tidħol fil-profond tal-friendship iktar

għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom.
naħseb kollox goda għalija ġviri, għax jisu ek jisni ħassejt li I got more spiritual in a way. Okay. U Iktar ħassejt hekk imħabba lejja nnifsi, imħabba lejn in-nies ta' madwari, ammor kalm, ħafna, dejjem kont kalma ta' ġifieri ara taħseb imma issa I'm at peace with myself, with everyone around me, naf min huma sħabi vera u naf min huma n-nies li tgħidilhom hello u bye. U now that I'm finally at peace with myself and with my soul u inħobb li l-nifsi qed immur ġim kuljum. Eħe, għajdilna din, tmur ġim kuljum. Kuljum, eh, dik hija dixxiplina, x'inhu ah. t-tir? Destiny. Ara, jiena dejjem ngħid anke meta ltqajt miegħek, there's no tir, m'hemmx specific aim, goal, xejn. Jiena tgħallimt li tmur il-gym mhux biex just biex tidher, biex kif tidher, però tmur il-gym mentally, physically, holistically. Għax mindu bdejt immur il-gym honestly inħoss li tani dik il-pump hekk qisni ma nħossnix strong, inħossni powerful. U hemm differenza bejn strong u powerful. Strong toqgħod you just boast għax qed immur il-gym, bla bla bla. Imma powerful għax inħoss li kienet bidla li għenitni nikber, nikber u inħobb li min jien in a holistic way, jiġifieri mhux just kif nidher, imma anke my attitude, how I view life, everything is just something special li And on the way. Mux kulħadd ta' ġifieri.
Le, le, le, imma lik il-ġim jaħdem hekk, imma on the way qed tagħmel ukoll benefiċċju lil Għaljan, eżatt, eżatt, ovvjament. You know, dera parti, naħseb anki iktar inti tkun iktar healthy u Mux hekk definitely. Eh, titla taraċ.
Ma taqtax nifsek. Apparti ma dak l-affarijiet, it helps even. Għax ħafna drabi meta In-nies jassoċjaw il-gym ma' nies Ma' ġisem li- perfett, ma' ġisem sa. perfett sewwa, issa fil-verità meta tmur il-gym ik- ikun hemm kull tip ta' body, Yes. kull tip ta' ġisem. Jiġifieri ġieli anke eżempju kif nismagħhom jitkellmu għax ħammur il-gym minħabba l-pump u hekk. I was like, what? I mean, Il-ġim ma tmurx. Ħabba l-pump. Ħabba l-pump.
Ħabba l-pump. As in, nifem li l-boys, they joke eh, around with these things and it's funny, it is funny, jett ma tismaħom titkermu tinfuqa titħaq. Pero għal nisa għax inħoss, eżempju, jina samilt grupp. Eħe, fil-faċ ta' tinsemmi għajdinna fuq dal-grupp. Għamilt grupp għal nisa u ġifiri għandi description, ġifiri twil, just, għan-nisa li jħossuhom insecure li jmorru l-gym, forsi m'għandhomx jien naf, physique ten on ten which I really don't care għax xejn. Min għandu physique ten on ten ngħid. Imma ħafna nies l-insecurity minn hemm tibda li n-nies in-nisa li jmorru l-gym, is-subien li jmorru l-gym huma dawk in-nisa l-irġiel li għandhom physique tal-bliħ, mudelli, whatever.

forsi, you know, jistħu jmorru, jiddejqu jmorru l-ġim. Bis-saħħa tipo li hemm jiena tipo ħadd ma jiddejja għax I'm not the perfect person ta' ġim, ġifieri I'm not a model, allura di get inspired u tipo jiġu l-ġim u Infatti minn l-ewwel darba sissa, il-clients li nara differenti li għandi n-nies, in-nisa, hekk nibda ngħid, oh my god, tipo, qed jinteressaw ruħhom u jiġu ħbieb. U din hija xi ħaġa sabiħa għax inti hija ovvja li din qed tagħmilha kważi kważi mhux għalik. Le, le, mhux hekk.
Għal-nies.
Just to empower people biex ineħħu di l-istigma li titkun dak it-tip ta' body fizik biex tmur. Eżatt, anzi tmur il-ġim biex tgħin lilek innifsek biex tmur għall-aħjar jien naraha. Imma eħe, it's going well. Jiena, jiena anki meta kont qed tkellimni, jiena nammira ħafna din il-konfidenza f'kien nifsek għax għad li mela, għad li pereżempju jiena għandi ħabiba tiegħi tbati minn body dysmorphia. She looks great. Eżatt.
She looks amazing. Inħares lejha, nibda ngħid imma xed tara, xed nibda nibda Ma nkunx nista' nemmen x'inhi tgħidli ġieli, eżempju xi looks in the mirror u tgħidli għax għandi saqajja kbar eżempju, għandi thighs kbar, nibda ngħidilha imma kif, kif x'qed tara, nibda ngħidilha, ngħidilha taf kemm she, she is beautiful. Imma tant she is insecure about one particular thing in her body. part in her body. Li meta tħares lejn il-mera.
Daqshekk. Tara dik biss. Eżatt, eżatt. Issa hi konfidenti t-tifla, ġifieri ma tgħidx taraħħa u tgħid miskina tidher li. Imma mbagħad jekk ittija mera, isek hekk, titlifilha l-konfidenza, eh? And it's sad. U di li qed titkellem inti fuqha hija xi ħaġa li ħafna ħafna nisa jbatu minna, xi kultant anki jiena mhm. I find myself inħares lejn il-mera u nimpunta xi ħames ħames sitt postijiet fejn nixtieq nirranġa. Le, definitely.
Anka jiena nħossha illum il-ġurnata meta bdej ġim, eh, qabel honestly ma kont nagħti każ xejn. Imma minn bdejt il-ġim nibda ngħid orejt irid nonqos iktar minn hawn, eżempju rrid nimpruvja iktar minn din naħar, ġifieri ovvja kulħadd naħseb every female għandu din il- Eħe.
U din il- iva, din il-ħaġa. Imma fimt?
l-iktar ħaġa importanti huwa li ma neħlux hemm. Eżatt.
Li ma teħilx hemm. Eżatt. Li inti, you, you, meta tħares lejn il-mera, kif qed tajt inti, you look at yourself with gentleness. Eżatt, Li inti eżatt.
tajt, għala ħan niprofa nimpruvja naqra. Eżatt, Milli- timpruvja l-kelma. Ja, ja, Eżatt, taf għax kif? Eħe, timpruvja l-kelma, mhux timpruvja. eh, rrid nagħmelek, rrid nagħmelek. Just you improve yourself, għax at the end of the day, individwi li jekk tħares li kulħadd, kulħadd għandu xi ħaġa. Oh, Qed tifhem kulħadd and, and everyone and everyone is beautiful in their own ways. Ma tistax eżempju jiena jekk jiena kulħadd di kulħadd ibati minna jekk għandek xarek nokli tridu lix, jekk għandek xarek lix tridu nokli, jekk int blond tkun brunet, jekk int brunet tkun blond. Le, le, le, le.
Blond, blond. Ġifieri li li ikollu xi ħadd ieħor dejjem tkun tixtieqha, it's something naħseb. The grass is always green. Eżatt.
Però the only thing I suggest hija li you love yourself għax ħadd ma ħajħobb lilek daqskemm Kemm ħatħobb ħatħobb lilek lilek. innifsek, qed tifhem? U xi kultant vera tajt klixe jenna nismawhom daw l-affarijiet, imma

Qabel kont ngħix mal-mummy sewwa għax di, miskina l-mummy kull darba. Tajli, għax issa tidher li tlaqtni. Vera tlaqta. Mela, disclosure. Il-mummy tħobba ħafna. Ħafna. Immens iżejjed, iżejjed. Imma qatt mu żejjed sewwa għax jekk tismani. Mm. Eħe, l-mummy tħobna ħafna u li tlaqti l-għalija għax dispjaċir kbir. Sewwa. Immaġina. Però, però inħoss li f'ħajti l-iktar persuna li ġifieri dan qatt soritu sej ġifieri anke l-mami. Qatt ma nista' nħobb persuna daqskemm ħabbejt lin-nannu. Wow.
In-nannu li li tani. Tani. Tani kollox, tani min jien. Litteralment rawwimni biex inkun din it-tip ta' persuna. Allura, mingħajr in-nannu, mhux qed ngħid li l-mommy le, u n-nanna le u d-daddy le, però n-nannu qisu l-iktar persuna li qattgħajt ħin miegħu In-nannu ukoll kien fil-business u fin-negozju, kien joħodni għand il-klijenti kollha, kien ilaqqagħni u għax it-tifla tiegħi tkanta. Int kont l-ewwel waħda.
Jien kont l-ewwel waħda, allura. I was a bit the favorite. Imma hu Qisu ħassejt li fil-karriera tiegħi, u mhux fil-karriera biss tul ħajti anke jekk skola u għandi maths problem, jekk għandi whatever kont immur, nonnu tista' tgħinni u kien ipoġġi litteralment kien jitlaq kollox minn idu just biex isolvili l-problem u biex nagħmluha flimkien U anke fil-karriera tiegħi, naħseb in-nannu tiegħi dak iż-żmien meta kont żgħira kien in-nannu ta' kulħadd. Għax litteralment fejn konna mmorru jekk kien hemm xi ħadd li jrid lift kien ikun l-ewwel wieħed li joffri, it-tfal kollha tat-teacher tiegħi tal-vocal coach tiegħi kienu qishom kollha tfal tiegħu. Kull darba li norganizza party, iktar ma jkun hemm nies id-dar iktar jieħu pjaċir. Jiġifieri he was that type of nannu li Mux rar isib, għax inna nit kollek, ah. kolla ħafna. Le, mux kollek ta' rejt, ma kważi kolla.
Jisom. Ah, ikollom jisom dak naqra soft spot mal-neputijiet. Il-grandchildren.
Eżat.
Imma anka fil-karriera tiegħi kieku ma kienx innannu llum ma wasalx fi wasal ta' xogħol. Fatt innannu kollox għallek biex tidħol għall-X Factor. Innannu, eħe, innannu. Ħajrek.
Innannu kien Eħe, in-nannu fl-ewwel sena ta' X Factor kien qalli xi ħaġa u vera niddejjaqni għax vera ġibni ħażin u naqbad nibki, imma fl-ewwel sena kien qalli kien qalli tipo idħol għall-X Factor, sorry. It's all right. Sorry. It's okay, pupa. It's all right, it's okay, it's okay. Ubbiki lili. Imma dawn huma memorji fondi ta' li għanna tiegħu u d-dmuħ tiegħek huwa dmuħ ta' mħabba kbira Definitely.
Ta' mħabba kbira ħafna. X'kien għalli idħol fl-X Factor għax tipo ma nix ħan il-hek jekk it won't be this year. U jimpa nejdlu xe. Isu kien jaf.
U xe inti xinti tajt kont nejdlu. Tipo, ah, kont nejdlu. Dejjem tajt l-istess kont nejdlu. Taħħa naqraw vera kien. Qisu, he always meant it in a way, imma I never believed it, għax konna jgħid in-nannu tiegħi kien raġel b'saħħtu jmur jimxi kull filgħodu, jerġa' jmur jimxi filgħaxija, ġifieri he was kien raġel li qas qatt f'miljun sena ma kont nemmen li ħa jiġri hekk. Tajjar in-nar.
U eh, kien qalli nixtieqek tidħol your revision ħalli nilħqek għax naf x'qed ngħid kien jgħidli m'iniex ħa nilħqek u l-ħolma tiegħi mhijiex ħa twettaq hi li allura U l-ħolma tiegħu kienet? Li jarani l-Eurovision.
Iktar minn X Factor ma dak iż-żmien kif għedtlek X Factor kien għall-Eurovision allura għalhekk kien qed iħeġġiġni biex nidħol. Mhux hekk, mhux hekk.
U
Eħe, u mbagħad tipo X Factor, mainly I did it, I didn't want to do it. Għax l-ewwel meta kont qed ngħid li rrid nagħmilha ħabba l-Eurovision, I didn't want to do it. The only main reason why I did it was just for him. Għax kont naf kemm u rrit darba jarani fil-Eurovision. Ma laħqekx. U ma laħqnix, eżatt. X Factor. X Factor ma laħqekx.
La.
Allura, Throughout my whole experience t'X Factor, anke kont nitlob jiġifieri l-Mulej u hekk, imma l-unika raġel li kien jiġini f'moħħi qabel performance tiegħi, nannu kun miegħi, għinni ma ninsiex il-lyrics, għinni joħroġ kollox tajjeb minn nannu. U believe it or not, fl-iktar mument li ħassejtu lil nannu, u ħassejtu miegħi jiġifieri hekk on stage, kien meta kantajt He Lives In You. Ma nafx għala, imma dakinhar, U nibqa' ngħidha l-ħajti kollha it was my best ever performance. Anke nismagħha I never get tired, I never get tired nismagħha He lives in you għax inħoss li tant ħassejt għall-preżenza tiegħu, I was performing litteralment with him. And I was like hekk, illum kollox ħa nagħti. U tajtha.
Però nannu dejjem miegħek, tafu. Le, le, naf, naf. Naf, definitely. Naf li kienet ibsa għax ovvjament il-mewta tiegħu kienet It happened in Amantu. Unexpected ħafna. Ja xi ħaġa tiġa ja xi ħaġa ibsa li titlef il xi ħadd, imma li titlef il xi ħadd Hekk, filli hawn u filli tliet ġimgħat oħra mhux jagħtaw hija xi ħaġa li hija ta' kuraġġ kbir ukoll li inti tgħid ħa nagħmel dak li xtaq in-nannu. Fil-fatt toħlom bih hux. Ħafna noħlom bih in-nannu, ħafna, ħafna, ħafna. Eżempju, jekk ngħid verat nimmis għax ovvjament naħseb ħafna fih u nħin kollu, però ġili jkun hemm momenti fejn Eżempju, niġġieled mal-mami nibda ngħid kieku għaw in-nannu miegħi qed iżomm. U qed jgħajjat mal-mami. Għax vera konna n-nannu għalla ħares minn imissni u mill-familja jekk in-nanna tajjat ma jwaqqa tagħha xi tajjat magħha tagħmel, miskina da żgħira. U l-mami l-istess, xi tagħmel tajjat magħha. Allura jkolli xi argument mal-mami nibda ngħid nibda jekk iktar naħseb fih nibda nej. U n-mammi nejdila dak il-ħin nejdila, in-nannu ma kienx jaħsibha bħalek. U iktar nġildu mbata xum bat nsemmu, n-nannu kull ħati għasen sittif, fimt? Imma ħe meta nejt irrit noħlom bieħ, ħafna drabi noħlom bieħ. U dejjem noħlom, mm. dejjem noħlom sabiħ. Qatt maħlomt li qed iweġġa jew qed ibati or what not, dejjem ħlomt li Dej il-kliem li jgħidli huwa. X'jgħidli?
Issa narak, narak dal, da qis qisu jisu jrid jgħidli. Ek, ma nafx, jisu jgħidli hija tħdejk or whatever, imma that's, that's the feeling I get, għax meta noħlom bih, la dan um kontenta ħafna. ħafna u anke jekk inkun iġġieled ma' xi ħadd u hekk mhux ninsa ta' qisu qatt ma ġrat inqumu ngħidilhom hi all right kif hekk ġifieri. Imma eħe dejjem noħlom li qisu hekk qed jgħidli kemm jien proud bik, kemm inħobbok u hekk. Li ċerta. Li ċerta nieħu. Li ċerta. Proud ħafna bik u jħobbok ħafna u min jaf kemm hu proud bik li issa ġej dan l-upcoming tour tal-Eurovision li forsi ħafna nies ma tantx jafu kemm hu kbir, kemm hi xi ħaġa kbira. Spjegalna naqra fuq dan it-tour. Dan ġie litteralment Ek, it took me by surprise mm, ħafna. Fil-fatt għat li meta ċemplulek. Ma stajx nemmen jena. Memmintom. Le, le, le, memmintom.
Xtipo, irċivejt email kont. Mm. U għat tipo dawn zgur xi grupp ta' il-Euro Group li kunem li għamlu xi party u ah. ekk u semmew Eurovision Tour tipo biex. Eh, Fim tuħ naqra importanza. Umbat meta Batuli email blit firma u IBU, ek, I was like, ah, ah, hmm, U et għarrejt, mela, it is a bit, it is a big deal. Mhm. U niftakar kienu batu għalija biex ninżel Madrid biex namlu l-official launch U kont mort u konna jien, Senid u kien hemm xi ħadd ieħor, insejt min kien hemm, ma nsejt, meħa, biex kien hemm xi ħadd ieħor. U konna qisna minna dan il-launch biex ngħidu li ħajsir il-Eurovision on Tour u kien hemm ġifieri l-ġurnalisti u press u it was big. Yes, it was big. U dawn basically għażlu għażluni biex. Kemm kemm għażlu b'kollox artisti? Qisu hemm 20 in total. U daw x'inhi l-bażi għalfejn għażlu dawn l-20? Dan il-Eurovision on Tour qed isir mainly biex qishom iwaffqu il-gap li jkun hemm tal-Eurovision għax qisu dejjem ikun hemm dawk is-six months qisu jew ftit fejn ma jsir xejn. U huma riedu li jneħħuha dik il-parti. U they wanted to jisom in-nies jibqgħu fil-Eurovision spirit għax realistic li hemm ħafna ħafna ħafna fans. Fans kbar tal-Eurovision. U uh, they wanted to go literally global għax they wanted to go big. Iġifiri, iġifiri, għazlu 20. Eżatt. Minn Pool like, eżatt, eżatt, definitely. Pool kbir, għedin nitkelmu għawek, għax inti. Eżin hemm ħafna li għadhom mux eh, msemmijin fil-lista xikunu probabli big names u hekk allura jitwa miktar ex spans u U jisom dawn literalment We're going to travel around Europe, we're going to Australia, hemm dates oħrajn, imma dawk ma nistax ngħidhom, postijiet oħrajn ġejn iktar il qudiem Dak dak dak fejat li forsi ħatmur ħatmur. Forsi jista' jkun.
Qed nagħmlu suspans anke għanni sara.
Imma it's quite I feel grateful li edha parti minna. Bażikament inti ħaddur id-dinja. Yes.
Mal-Eurovision Tour. Yes. Ġejt magħżula ma' 19 oħra li hija xi ħaġa fenomenali di. Definitely, u għam, nħosni onorata ħanejtek għax min jaf kem min jaf kem għawn nis jishtiqu li iduru id-dinja literalment fuq xaħġa li jħobbu. Speċjalment. U l-bibien.
Li jistgħu jinfetħu, mhux hekk? Possibilment jinfetħu għalik. Definitely, yes.
Brava, eh? Thank you.
Good luck, kbira. Kelli bżonna di wara l-bikja. Eh? Eh, mela, u oh, le, good things are coming. 2024. Għandek u koll fl-axar ta' xar għandek ġejt mażula u koll biex tkanta il-kompozitur kbir Stephen Schwartz li għamel ħafna diski ta' Disney, u kompożitur kbir. Amazing.
Għażel lilek ukoll one of three bażikament u għax inti ira u Joseph Calleja. Ħatkun qiegħda wkoll ma' Broadway stars min jaf forsi tispiċċa Broadway ukoll. Min jaf, 2024 unbat inħallija ah, star namlila. Star namlula.
Star, star. Sa naraw, eżin, I'm very honored u koll, għalix etnajlek din is-sena, it was an incredible year. As nista' ngerger darba li ma ġitnix tipo in a way xi ħaġa tajba xe kull dejjem jiġri xi ħaġa ġifieri f'għaddililha s-sena ma nista' ġifieri ma nistax U iva u intoppi jinqalgħu. Eżatt, Il-kulħadd anka jinqalgħu, issa ta' mhux ġifieri ovvja. ġraw affarijiet fejn ngħid Iva, fil-fatt kont qed tirrakkontali fuq oħtok u x'ġara m'oħtok. it was Li hija xi ħaġa. something something out- else ġifieri. Eh, Ġifieri jinqalgħu intoppi u qatt ma kont nemmen f'miljun sena li ħa nkun qed ngħum ma' oħti U tiġi mewġa u toħodhieli. Infatti, meta rajtha tiġri l-ħaġa ma stajtx nemminha, it was in a split of a second ġrat. Jiena dak il-ħin ma nafx ġismi ma nafx x'saħħa kellu għax jiena rajtha she was like kienet qed tegħreq u u qed ngħidlek dak il-ħin. U oħtok li għandha seba' u żgħira.
Żgħira u magħmula żgħira. Hi xi ħaġa tal-biża' ħafna. Tal-biża'. Meta rajtha, għad ngħidlek għad jien dak il-ħin għad ma jimpurtanix, l-aqwa li ssalva hi, hekk b'moħħi hekk bistani, litteralment qbadtha nżilt qbiżt fuq il-ġebel qas qas qas bdejt nara, tant għola l-ilma l-level of water tant għola li bdejt tara kollox taħt, kollox. Jifieri f'daqqa waħda Il-lami, ġifiri. Kollox bdejt tara taħt tant ola il-baħar. was li meta ħada mija u ovvjament żgħira u taret, fimt. U jiena ngħidlek dak il-ħin qasna f'xkont qed nagħmel qbad bast bist saqajja mal-ġebel Qbadtha, tellgħitha fuq rasi u għedt inżomm il-għidi biex, ovvjament dak il-ħin bdejt ngħid jekk ħa tibla' l-ilma, she's she's not gonna make it, allura għamilt mezz li jiena bdejt negħreq, jiġifieri ngħum u negħreq nibla' l-ilma kollox. U ġew jiġifieri on site ġew tal in-nurse jiġifieri it was it was it was it was bad. U Bdejt nżommha u nnowm hekk b'wiċċi u b'saqajja, u mbagħad meta rajt l-ewwel sellum tellgħitha minnu, mbagħad meta tlajt bdejt nara d-demm u saqajja ma flaħtx nimxi, ġifieri ma flaħtx nimxi għax kull daqqa li ħadt ma ngħidlekx. Imma dak il-ħin.
It's over now, I'm good, ġifieri she's good. Għax hi ġifieri għas daqqa jew girfa, jisa qatt ma ġrat. Ġifieri tom u hekk she has no problem. Imma ħe, ġifiri, dejjem ħajn għala xaħġa, but. You look at the positive. Eżatt, eżatt, I always look at the positive. Tajt, tajtina dik ġrat seta tkun traġedja. Eżatt.
Pero, kemm jiena fortunata li kollox mar mar l-aħjar. Tajjeb, eżatt.
Xinajdlek desni taf li għadda l-ħin. Tiġa għadda l-ħin Xi ngħidlek, grazzi ħafna ħafna talli ġejt, jiena nawguralek imma the best of 2024, jiġifieri baqa' ftit xhur għandek dan il-kunċert u mbagħad hemm il-tour. Jalla issir international. Tajjeb. Mbagħad naħseb fik ta' ġibek front row. Grazzi, napprezza ta'. Thank you. Jiena qabel ma titlaq
Għandi fwiħa jisima The Icon ta' Antonio Banderas grazzi lil Taxbix Perfumery. Thank you. Għandi u koll a small gift minn Valletta Glass. Għakem oh, muħelu, ha? Thank you. Tajjeb. Ħafna thank you.
Umbat forsi qabel ma titla għattur biex tirrilassa ftit. Mhm. Nibgħatuk tuħu naqra trattament ilma jew kaspa. Ħajkolli bżonnu.
Ħajkolli bżonnu.
Ara jew qabel jew wara. Eżatt. Fidejk. Jew in between. Jew in between. Għax nafu laħat eh, Malta.
December Malta. Tajjeb, December tiġi Malta, għalma familja. Tajjeb, fidejk. Thank you so much.
Thank you. Grazzi ħafna.
It was my pleasure.
Kollu. Tajjeb, u nannu dejjem miegħek. Thank you.
Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi lil Hair by Alison, lil Gabi Vella għall-makeup, il Morgan għall-ħwejjeġ u Luxona sas-set. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Burger King, Amrita Footcare and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Mayoka Spas, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi,